Hêja ez bawer dikim ku we jî weka me bêriya Mamoste Abdurahman Yel kiribû ne sa. Belê niha li stûdyoyê li pêşberê we ye, mijara me jî gelkî giring e. Hûn jî dixwazin beşdarî bernama me bibin. Telefonê me destpêkê da min gotibû li niha îcab nake ez bêjim. Mamoste li hemberê we ye ka bi destûra min bi xêratinê lê bikin. Mamoste hûn xêr hatin ser çawa re hatin? Hûn çawa ne? Gel te baş te razî be. Em baş in, em warê bêjin xêlê deyî baştirî hare. Bes e, lazim e ku em bêjin em baş in. Em baş in, em baş in, Elhemdulillah em baş in. Lê belê gelo derûniya me baş e mamoste? Ew hinekî Derûnî mirova çawa bêjim hinekî mirov difikire li ser. Derûniya me lazim e ke baş be. Bes e. Laşê însan di navbera di heb hormon de diçewite. Yek jî ye a strêsê, yek jê jî ye a Em bêjin kêfxweşiyê. Belê. Wadêk em xwe bidin binê hormona strêsê ke ti nexweşînê me tine bin jê û nexweşîn derênê. Belê. Û lê a kêfxweşiyê wadê em bikin me programa Nexla din xalk kiribû melatonîn. Ewê ya jî nexweşî hebe jî baş dike. Îja ji bo wî hawê ewê xeberdanê ke ê

Şükür e, mesela meriv wiha nabêje, meriv nabêje şükür. meriv dibêje şükür. Belê. Adek dibêjî şükür dîsa e, laş kiş xwe ji başiyê re amade Amade dike. dike, E. belê. E, ji bo vî awî bi- ji bo ku meriv başiyê re hara girkî meriv pêşî başî bifikire. Hmm, Baş fik- bifikire. e, Bira jiyana te bikeve rêyekî rast, tiştê baş bira werin hemberî te. Yanî ne di Yani- ziman tenê de ye. Di Badê tevger ziman de jî. xeber dide, ji serê pêçiyeyê nigê xwe bigire heta Heyalê. porê te giş, Ha, belê. e, laş xwe jê re e, amade dike. Pir baş e, belê. Belê mamoste, e, pêvajoya koronayê em zanin ku, e, di jiyana me de hinekî tevlîhev a çêkir. Em hinekî tevlîhev bûn. Em nizanin em ê çawayê jiyana xwe bi rastî bidomînin. E, bandorê li ser derûniya me dihêle. Yanî em di ferqa viya de ne. Em ê li vê rewşê çawa binêrin? Em divê li wê rewşê bi taybetî li ser coxrafya xwe jî em binêrin û em li ser a netewî a Tirkiyê jî a dinyê jî em gişî binêrin cîhanê. Em ê bikin Ji civakê em bikin du nîva. Yek jî ê ku di zane ku niyar çi ye, nexweşiyên çi ye, evê koronayê çi ye. Belê. Nêviyê di jî ê ku nizane. Ê ku nizane em wan hinkî bifikirin. Çimkî di nav Diyarbekir de jî pir ewan hevala hene. Belê. Di Di hefta dawî de a ji îdê vir de cejnê vir de hinkî zêde bûn. Hinkî zêde bûn ew ê bûye waka. Em gelkî hinkî li ser wan bifikirin. Di nava me de ne maske naxne, jên natirsin û bi cesaretkî warê digerin ki nayê gotin. Em gelkî li ser wan îro ez dibêjim em pir bisekinin. Dijminê me ne xanê ye. Ji ber ku ne xanê ye jî tiştê ku meriv çavê xwe nebîne, bi guhê xwe nebîze, bi pozê xwe bîn neke, ji êkê wî te dî dibêjin ya wê cesaretê wî jî rî ji cehaltiyê tê. Wê cehaltiyê me dixe nava tiştê xelat. Belê. Em girkî tiştê difikirim îro em pêşî em qala wan bikin. Îja ev ya wadê ke meriv di firqa wê de be, meriv ke bibîne zêde meriv jê natirse. Îja min kî qala tirsê jî karin bi vî havî bikin. Tirs. Jalikî de baş e, jalikî de ne baş e. Wadê ku wê tirsê li serê meriva hebe, meriv kare tiştek ji destê meriva bê meriv bike. Ama tirsêkê meriv nebîne ya meriv nakeve berê, meriv wî bi Jî meriv wî bi meznantî qebûl nake. Xwanê jî nake tê zirar dide merivan. Wadek zirar dide jî merivî jî ya li xwe dixe deyê pere nake. To Michigan Üniversitesi daristana Michiganê ew kî kiribû şixul kî kiribû dibêje ji sedî şêst Tirsê meriva bêmane ne. Yanî di jiyanê de ji wadê meriv çêdibe heta ku meriv rehmet bike, ji sed tirsî şêstî jî bêmane ye. Yanî ew ê tişkî were serê min ew tiştî çi ye? Oh ez ditirsim ku ez rokê derê me îşte ser ewre û jê bikevim. Yanî tişkê mana wî tune ye. Ji sedî bîst jî

Ji sedî bîst jî êvarê ne. Êvarê ne ke pêşiya qal kiriye û li ser me sekiniye. Şazdeh jî şazdeh tiştê ê bê onem in. Yanî tu ji weke em bê jinaneka mişk tu wir de here û tu bitersî tu birevî ew mişk çi bike ji te? Yanî hile nava hewsa zilam de wî mişkê nikare zirarkî bide. Hênakî ji sedî çar. Tirs e rast in. Ya rast e. E, a Sedî rast in. çar. Sedî çar. Belê. Yanî dibe çi? Dibe ji sedî not û şeş tirsê me ya bê manê ne ya bê qîmet in. Bijim para da ye yanî. Para da ye. Ji erê. Wan tirsa jî di nava hinek meriv de carna jê wê qîmetê gerekî em bidin wan nabînin. Ji vê koronayê jî ji wehdê ke hatiye weke tedî mêrik li cadeyê sekiniye dibe ew ke xwe dipêçe Erebe tê jer li qornê dixe, dibêje tu çima dernakevî ji cadê derê em herin. Hevalî û jiya re dibêje tu çima dernayê dibê ma bira bêjin ji erebê tirsiya. Yan erê jiya bi wî çavî ez warê difikirim ke ji vê civakî parçekî jê

Ti jiyana xwe nikarî bi dom bikê. Yanî tebî ji hinek tirsar e mesela a in ku wiha meriv wê biçûk bibîne em bêjin mesela anê ka em tişkî bikin ti wedekê çavê xwe diqet bike ez wiha dikim çavê te tê girtin. Meriv kare bêje refleksê jî. Mamoste dîsa em dikarin dubare bikin. Yan çavê te It çavê te hemen hate girtin. Min tişkî nekirê jî çavê te hate girtin. Ev ya tirsa a em biçûk e. Yanî refleksê jî em karin bêjin. Ji wê bigire heta em bêjin tê rabî tê kevî nava îşte nexweşxanekê de weka îro vîrûskê heye û vê vîrûsê nikare bi min tê têkevî ya jî em bêjin Hinka bela xwe li te da, bîst heb li wê dirane, tu bi tenê tê bêjî ez ê herim li wan xim, bîst heb ew ê te persê bike. Yanî. Em ji wê em ji wê cesaretê re çi dibêjin? A dîna. Wê a a dîna ye ne wan. Belê mar dibêjin. Eynî weka dîna ye aneka. Belê. Aneka nêv yê civakiyê tiştê ke em bi çavê xwe dibînin, bi wê dînîtiyê em diçin. Do. Hevalk min ew jî mamoste ye, zilamê wê jî doxtor e, di Diyarbekir de jî tên naskirin. Tahp ji xîzê wan xuşik kene. Deh roj berê wê doxtorî pêkete, pênc roj berê wê hevalî pêkete mamoste. Doj jî xîza wan hate teşîskirin. Wê bir min pê re xeber da, min got sibê ez ê derê me bernamê. Bi xwahişa re tu dixwazî ez çi bêjim? Gor gor roja pêşî kihêna kê nehatibû serê min, kê batan serê min, min qet'iyen zilamê xwe nedixiste hundir. Çimkî tu mirinê dibînî. Tirsa mirinê dest pê dike. He, tirsa mirinê ki me got îje gavkadin me qala tirsê kir. E vê tirsê ji nava sedî di hundirê çara de ye. Tu nikarî bêjî weka mişke ya jî weka bira bêje ji erebê re tirs e. Tu vê qîmetê ew ki nedîyê. Ev ya ne zilamtî ye, ev ya ne mezinantî ye, ev ya ne jîrî ye. Ê li pêşiya me seknandî xwanê min e, xwanê min e û dijminkê dijwar e. Veşartî belê. Veşartî dijwar e yanî ti mecbûr î ke tiştek ji destê te bê heta ji te dibe ti bikê. Îja tevî ev ya belkî vî tiştekî ez dibêjim esil karê doktora ye lê yalniz Ji ber ke di her bernamê de dehê em wan dibînin. Hele hele ê ew ka wan uzmanlixa wan di aliyê enfeksiyonê de be. Hinek heval jî herhal de wiha difikirin dibin şo be em ê wê bigirin û em ê derbas bikin. Ya yalnîz bi warê nin e li gor ku doxtor dibêjin vê nexweşînê êk derbas bike di kezebê de cî dihêle. Bi kazatorê cî dêle. Tê bikî nekî îro nin be sibê wade kinkî ke meriv pîr dibe meriv pîr dibe ewka pîrbûnê jî em bêjin pîrbûn çî ye pîrbûn neke emir zêde bibe tiştekî ji dilê te hate tiştek tu dixwazî tu bikî û tu nikar bî bikî ji ber laşê xwe Pîrbûn ew e. Pîrbûn ew e. Yanî zeîf dikeve. Wexdekî zeîf dikeve laş, beden û ki nikaribî tu tê kevî micadelê wê çaxê tu pîr î. Tu nikarî bînê bistînî. Weka zatûrê leke dê hêlelkezebê û kengî be jî tê pêşiya te. Em madem were o zeman em ê wê bi çavkê mezin binerin li wê û em ê wê qîmet jî bidin ê, em ê xwe mihafeze jî bikin, em ê çi tiştê ji destê me bê em girkî wê jî bikin. Ev ya Ê pêşî ki me got e bi dînîtî havik te got e, bi dînîtî em dibînin ew em ji ser xwe bavêjin. Wê dînîtiyê ji me re ne lazim e. Em ya gerikî bavêjin. Belê mamoste, we pir xweş anî ser ziman, Xwedê ji we razî be. Em di mala de belê ê ku li malan e, ê ku derketin derve em hê qet behsa wan nekin. Yanî ê ku derketin û qet goyê xwe nedan van pêşniyaza belav kirin ji xwe. li der û dora xwe belav kirin, ê ku maske nedan ber devê xwe, ê ku mesafeya xwe neparastin, ê ku ez çawa bijim destmestê xwe neşûştin. Yanî li ser qam û spotya em dibînin ji xwe her tim tê ser ziman lê belê ê ku xwe ji vê vîrusê neparast. Tenê pirsgirêk li ser wî kesê çênebû. Dibe ku tedî pisporê me jî, doxtorê me jî dibêjin. Ew derbas kir, bi xweşî derbas kir. Pir zêde bandorekî ser çê nebû lê bû sedemê gelek kesa. Yanî giştan de wan kesa. Tevlî vî hawî ê ku di mal de ne hinekî derûniya wan tevlî hev bûye. Li ser zaroka ku em bifikirin. Ez ê bi giştî pirsekê ji we pirs bikim. Zarok em ne di ferqa wan de ne. naçin dibistana, di hindir de ne, li ser teknolojiyê zêde mijûl dibin û dê û bav û nûçe tema tên temaşekirin di hindir de, zarok ji rû dinên, her tişt dikeve serê wan lê nikarin tedî bi dê û bav re jî pir zêde tiştekî biaxifin. Derûniya wan jî niha tevlî hev bûye. Em li ser xwe jî bêjin, em jî di vê rewşê de bandorekî zêde bi rastî li ser me çêbû. Em mezin in, em dikarin dibe ku micadêleyekî bikin li ser vî awayî lê zarok Hinekî tedî zeîf in li gora me. Em ê çawa bikin vê pêvajoyê çawa em ê bidomînin? Bandora wî bi çi awayî em ê ser xwe bidin alî? Ê dûndir de mane em karin ne ne ji bo zaroka tenê li ser gişa bêjin. Ê dûndir de mane derûniya a psîkolojîk Ne baş e. Ne baş e çima ne baş e? Ew jî hinkî ji wê me gote ya dijmin ne xwane ye. Ne xwane ye li derve hinek derd têne, hinek dibînin onikan dêrnê û bi tirsê em dixwazin wan bînin holê. Ja We'dek tu ditirsînî jî piştî xwe tişkî ne baş tîne. Vê neqlê zarok ê hadê mezin em bêjin ser şêst û pênca de zêde ti pirsgirêkî mezin çê nake. Yan zarok vê neqlê mirinê dipirsin. Em ê bimirin? Dibêjin em ê bimirin. Ja tê çawa qala mirinê bikijêre? Tê çawa qala êşê bikê? Ev yê tişkê pir girîng e. Wahidêkê zarok gote ez çima dernayê me? Belê. Tê bêjî vîruskê heye. Vî vîrusê jî merivan nexweş dike. Ev pir pir muhîm e. Dê û bav bira baş goyê xwe bidin me. Mamoste van tiştê ku dibê ji kerema xwe hûn jî li mala xwe ji zarokê xwe re bibêjin. Kerem ki mamostê min. Vîruskê heye. Vî vîrusê jî li derê ye û ên tiştê ne xweş ne xwanê ye. Yanî ki me zanibûna li kurê ye, meyê xwe dû rîwirê bidana em ê meyê reya xwe biguhertana û em ê dû rîwê biçûna. Lê em nizanin li kurê ye. Ji ber ki ne xwanê ye û em nizanin li kurê ye, em mecbûr in di hundir de bimînin. Wadekî em di hundir de man, Em wê rîska xwe kêm dikin. Dîsa em bi temamî jê xilas nabin. Îja piştî wê ew ê bêje ma dayê, bavo em merdayî ma nexweş dikevin? Merdayî ma nexweş dikevin rast e. Em merdayî ma nexweş dikevin Ama em her daîma dibe ki baş nebin. Carna jî hinek tişt mesela em bêjin nû veka qezakî, erebekî qulibî em jî di hundirê wî de xwedê nekî dest destiyekî jê bû. Destî wî wedek jê bibe. Dikarî wî destî em bêjin piştî ya jî şikiya ya jî qopma hevdayîma dû ji dibe carna hinek tesîr li ser meriva dihêlin. Ev ya jî rîsk e em nizanin ew tesîra wê çiqas be. Ha em tişkî din bêjin îjarê em bêjin zarok gote yanî te dibin belkî em bimirin. Vê neqlê ji wê bitirsin. Tu nikarî ji zarok re bêjî mirin heq e. Mirin heq e. Ama tu wedê qala mirinê zêde tê keviyê, tu vê neqlê havê mezina bi çavê xwe di qala mirinê bikî tu tirsa wî zêde dikî. Vê neqlî îca bi şevê nikare razê. Wedê bi şevê nikaribe razê, bernameyekî me li ser xewê xewnê bû, xewê bû. Vê vê neqlê tu hormona gişê, Ji aliyê demê de tu wan diguherinî, şûna wan diguhere. Wexdêk şûna wan diguhere jî bi tenê wexdêk meriv dimîne, çi nexweşîyên di canê te de hebe wana gişî deng tê te, tu wan dibîzî. Serê nenûka te biêşe dengê wê nenûkê tê te. Ema em bêjin mesela me carkê dijî qal kiribû di mejî de me gotibû di nabera pênc û neha de Belê. Di nabera pênc û neha de tişta mejî di hundirê demê de tê firq dike. Wê firq dike. Mesela em bêjin a nika dengêm tê te, tu min godarî dikî ne wan. Dengêm tê te, di hundirê wî ya pênc ya neh tiştî de ye. Ema êtkiya ka nika sola te dide nigê te, te wê a nika firq kir? Belê. Berî ki min gotibû te firq kiribû? Na. He, ew ya demekê ew jî di dervê niha de ye ya jî di dervê pênca de ye. Em ancax ji pênca heta niha em bêjin şeşa, hefta niha em wana firq dikin. Ema wexdek meriv bi tenê dimîne, wexdek meriv dikeve nav ciyê xwe li vîna wê çaxê Ên dema ke pir mejiyê me, laşê me godarî dike em wê dibînin. Di wê demê de tirsê me jî pir têne bîra me. Tiştêk em firq dikin weka solê, weka denga, weka renga. Wê çaxê tirs jî têne bîra merivan. Wadê pir meriv wadêk serê xwe datînin ser balîfê Muheseba ki dikin ti demî de nakin ne wan çima ew ê çaxê şert bi hîç hêtir in yanî tiştê ki te ew ki bike biewire zêde tine ne tiştê ki ja girîng tenê vîra te ew ê tirsê di wê Demê de wehdek were bîna zarok, bîra zarok. Belê. Wê çaxê tu nikarî wî dehî bigirî. Ew ê mirinê wê çaxê difikire. Dest bi girî dikin pirê wî. Ya jî nabêjin, dibên em ê bimirin. Yan jî wiha bifikirin, Ê ke birê min bimire, diya min bimire, bavê min bimire ez ê çi bikim? Mamoste, zarokekî li ser vî ya ji mir tiştekî got. Got, Ez mirinê miraq dikim. Mirin tiştekî çawa ye? Ez dibim gelo ez bimirim ez ê herim ciyekî çawa? Ez jî şaş mam awsa sekinîm. Emrî wî çi bû? Şeş salî bû. Şeş salî, ji şeş salî Em karin derxin heşta jî car carna yanî li ser meriv digare binyan deha de. Mirinê bi temamî gerikî meriv qal neke. Di wehdê qala mirinê bi temamî wî weka yekî mezin tu wî bidî pêşiya xwe û pê re xeberê bidî ewê dehî zêdetir li serê bifikre yalnız Vî mejî nikare bi temamiyê rake Qebûl li bike. ser li ser hindakirinê girkî meriv xeber bide. Mamosta Mere na. Belê, min li ser viya gote çi ez bibêjim gelo ew Kerem te. xelet e an jî rast e? Kam fam. Min got mirin heye rast e lê belê her mirovekî tê vê jiyanê emrekî wî heye heyanî ku emrî wî pêş ve here îxtiyar bibe Heya wê çaxê ku di jiyana wî de pirsgirêk çêbibe ku nexweş bikeve, wê çaxê dibe ku jiyana xwe ji dest bide. Min tiştekî wisa got. Dawî ez fikirîm min got gelo ev xelet bû, ev rast bû tiştê ku min got. Ez niha ji we pirs dikim. Te rast gotiye, te rast gotiye. Ez jî li ser wî qala bûyerkê bikim, waqakî bikim. Pir Dê û bav zaroka tînin ba me. Rokê yekî anîn diya wî pêşê ew hate. Ko go mamoste go kurê min nan naxwe. Nan naxwe pir zeîf e. Go pir zeîf e min ji. Rojê belkî bîst heb dê tênê vî tiştî dibêjin, îja zarokê xwe vedê tînin jî zarokê wan wek golka ne. Yanî min got hebe tune be dîsa tişkî were. Min yê godarî kir, carê were de ez dibêjim me dixwazim zarok bibînim. Vedê ku zarok tê Meriv bi çavê xwe dibîne zarok û tu fehm dikî hela di hundirê wê de mezinkirin heye tune ye. Belê, belê. Çimpi dê gelek car mezin dikin tiştê warê. Roja piştî wê lawik anî. Anî milên herê li bîroya min ew ke persentîl, tabloya persentîlê heye. Li gore emrî wî, kîloyî wî û boya wî wan nîşan dide. Min jî lê nerî, nerî tiştê to diya wî hindik qal kiriye. Ji dil jî pir zayîf e. Bejna wî, kîloya wî, her tiştî wî kêm e. Vê neqlê bi çavkî dihî. Fark lê neri. A mîgirtê terapiyê. Terapiyê hefta sê ya bû. Terapiya me wî sê ya seansa sê ya. Me wî derxiste çima. Ji bo ku nan naxwe hatiye. Nan naxwe hatiye. Çima mamoste? Ja tam bû weke qalkirina te ji wî lawikê re. Çima derkete? Çima nan naxwî? Dibe naxwazim bimrim. Naxwazim bimrim. Naxwazim bimrim. Di vê bernameyê de hinkî zêde me qala veke. Belê. Wadê ke diya wî jî ji min re aniye, dibêje ke ev ya nan naxwe ew ê bimre. Dê dibe nan naxwe ew ê lawik bimre, lawik dibêje ez nan naxwim qenek ez nemrim. Her du cem ji kurê tê, ji kurê tê, ji kurê tê. Diya wî berî vî tiştî tişkî dijî jê re gotiye. Nêzî sal û nîv berê kalê wan rehme dike. Wadê kalê wan rehme dike, dibêje kî dayê çima kalê min rehme dikire? Ew jî dibê weka te xal kiriye. Wadêk merêv tê jiyanê biçûk e. Merêv mezin dibe, di dû re merêv dimire. Wadêk nan dide xwarin bi sebî, dibêje kurê min nan bixwe. Ke ti nexwî mezin nabî. Nan bixwe mezin bibe. Şîr bixwe mezin bibe. Şîr bixwe mezin bibe. Ew jî dibêje ez nan bixwim ez ê mezin bibim. ez mezin bibim, ez ê pîr bibim, pîr bibim ez ê bimirim. Dibînî? Belê. Ha zarok û mejiyê zaroka tişkî were ye. Ji bo wîha wî ti di binîya heşt sala de tu wedê havê ki zanî qala mirinê bikî wî barî ji zaroka re giran e. Giran tê. Ti nikarî wê qalî bikî. Ama qala hinda kirinê karî bikî. Ti karî bêjî Tê pitikek te hebû ya jî erebekek te hebû tu ji xwe re pê dilîzî wê tiştî wade ke hin da bibe tişkî çewa be mirin jî tişkî were lê wê pitika te wê ereba te ke hin dabû dikarî bêjî tune ye? Ne li virê ye, loda din e. Mamoste we tiştekî wisa got ku lazim e ez binivisînim. Wallahî pir pir tiştekî girê. Ne li vir e, loda din e. Mirin jî tişkî were ye. Ê ke rehme dikin em wan nabînin lê ew me dibînin. A heta heşta Heta heta heta daha li ser wê nuqteyê gerekî meriv wî bide fikrandin. Piştî ku te wî wiha da fikrandin jî rêya ên nêzdê bireve. Li serî pir zêde xeber nede. Belê. Bireve ku trawmakî çêkiribe Em bêjin yekî zan e, yekî weka psîkolog e ya jî di her cî dibistana wan de psîkolog tê yê hene, rehber öğretmen hene. Meriv kare bi wan re xeber bide û jî yarê bi temamî û bi taybetî qala zarokê xwe bikin. Yanî ne li ser gişî îştê zarok ji me bipirsin em bêjin çi. Hinek zarok weka wî yê gavkadin min qal kir, hinek jî sadece cû bihîst yê. Bihîst yê ji tê tê çê ew kê zarokê tê hebe tê bi taybetî qala wî bikî û tê bêjî ji min vê pirsê kiriye ez li gore wî bêjim çi. Ew ê çaxê dihî tişkî xweştir ew ê derê. Ema mirinê Behendakirinê weka gavkadin min gote ne li ba me lê heye li ser wê dibêje ke ez har im ez dihê yekî din hatibû bi ba min got ez ji mirinê ditirsim min got tu çima ji mirinê ditirsê

Ego kes bimrim Fenerbahçe bibe şampiyon ez nebînim kawçar. Wawtee yani nayê bîra tu kestî. Ya ji wî alî de jî hinek tişt hene. Belê. Hinek zarok meriv nizane bi çi difikirin. Di wê demê de bi çi re elaqe dibe. Ên tiştê jere girîng kîjanê ye. Hinek jî ji dê pir hez dike ku Dejan bimre. Hinek jî diçin bi topê dilîzin ku Fenerbahçe bibe şampiyon. Hinek ji hevalên xwe ditirsin ya jî dundirê lîstikê de ji yekî hez dike, dixwaze pê re be ku wî nebîne. Hinek jî dixwazin bibin mezin bibin bibin tişkî, pîlotkî, astronotki. mamostekî, doxtorkê ke nebim wiya. Yanî meriv nizane li pêşiya wî bi çaha wî çawa difikire. Jî ji bo wiya wî bi taybetî gelkî meriv qal bike. Belê mamoste. Mamoste wext sohbet pir xweş e. Wisa zû derbas dibe. Me behsa koronayê nekir. Yanî li ser bandora wî ji ber ku wextê me panzdeh deqiqe maye. Evana evana ê ke îro korona aniye xistiye hundir. Belê belê. Korona me gote Me em çima ketin wê dra? Korona ji hinka jê re bi dînîtî cesaret aniye? Ji hinka jêr jî vê tirsê aniye. He, qasî wê tirsê ji me re aneka lazim e, hinkî rehetî jî lazim e. Gelekî meriv zêde bi herdu aliya de jî neçe. Ji bo wê em ketin wê ok e. Ê herdiya navber lazim e. Di navberê de jî Di navberê de jî çi heye? Belê çi heye mamoste? Niyarê me ne xwanêbe, dijmin ne xwanêbe jî em weka ku xwanêbe girkî qîmet bidinê. Çawa meriv qîmet didê? Heta ji meriva de bê girkî meriv destê xwe bişo. Ewê hîjyene ji meriva re pir lazim e. Ewê maske ji meriva re pir lazim e. Wê nabera diheb meriv Pir lazim e tu wade ke vî tiştî bikî destê xwe nedî ciya. Ê wê hevalî do tişkî dijî ji min re gote. Min got tu dixwazî ez em pir bêjim çi? A pêşî gote ji ber ku mêrê wê doktor bû gogo min kesin wî nedixiste hundir. Heta min nedixiste hundir anêka û giriya ku ez anêka nikarim harim ji qîza xwe hes bikim. Ê nikarim wê ma çikim.

Evê nexweşîne, weka ka anêka tiştêk di dilê min de derbas dibe, dibe ku were her serê her kesê. Ez nizanbûm. Îjarê fîlyasyonê kî warê bi xwe re tîne, birê wî jî roja înê qîza wî ew ê dest bi dibistanê bike. Ev jî li Diyarbekir tê naskirin. Bi wê re diçe ew ê şeş salîye dest bi dibistanê yekemîn bike. Çiye xeber bide ki qeyda wê çêkin. Ja ew jî ketin bin rîske. Ti nizanî ti maçî dikî. Maçîkirin Îro ne tişkî baş e. Meriv hevdu zevk e. Ne tişkî baş e. Dest bide hevdu îro ne tişkî baş e. Em xwina me germ e. Xwina me germ e, em ji hev hez dikin. Ne weka almanan e, wadeke em tenê alman di kitaba xwe de gotine Sê tiştêk di navbera tirka û almana de firq çi ye? Yek jî dibêje wadêk alman dehb alman têne kêleka hevdû puan nadin hevdû, hevdû nas nakin. Em pir slavkî didin hevdu dibe yek. Di du re ki xeberê bidin dibe di do. Ji hev hes bikin em bêjin bû sî. Bi hev re rûn niştin çayekî xwarin em bêjin bû şêst. Ê me çawa tê ka çayekê jê re bînim şêstî em dest pê dikin. Ev ev berê ev pir giring e bi rastî. Bi sedî em dest pê dikin ja di kitêbê de yazî kiriye nivisandiye Dibêje Alman ji sifirê dest pê dikin hevaltiyê, Tirk ji sedî dest pê dikin. Çiqa hevdu nas dikin Tirk Kurmanc ji hevdu dixin, puanê wan daîma dikeve. Ê Almana jî çiqa çi zêde dibe. Îro em gerikî bibin weke Almana, ji xwe binere Alman, guneyê qor e. Aneka ê en di pêş de ne. Ê en xwe dûrî hev digirin ew in. Ê binê re ên cêkanêka di nava hevdu dê jî dîsa ewka pêla di do ya. Em karin anêka bêjin li aliyê me pêla di do ya dest pê kiriye. Pêla pêşê berî îdê bû. Pêla di do ya anêka tebî do wezîrê tenduristiyê jî gote Diyarbekir jî di nava wan bajara de hat gotin, em war li lazimek berî Îdê wî tiştêk me bi tirs kir, wî tiştêk me bi tirsêk kire, gerîkî îro em bi jêrê, bi mejiyê bikin, li serê bisekinin, xwe dûrî hev bigirin, zêde bûne. Zêde bûne. Berê mamostê min walahi sohbet pir xweş e. Yanî em dixwazin wisa bidomînin lê bi dest tira we di metbaxê de hediye şîrînayî çêkir. Berê oh mêvanê me gelkî hez dikin mamoste ji xwarinê me şîrînayê me ji wan yek jî hûn in. Berê kam dengekî bidin hediye hediye amade ye gelo? Belê Ayşe Xan, amade me, min şîrînaya siltanan îro çêkir ji bo we û min ji furnê derxist, germaya ewil lazim e ku ji şerbetê derkeve û pastayê wê kulîçe we lazim e ku ew jî şîrê germ kibin, lazim e ku pîvê hûn bigirin an jî sererast şîrînaya we zêde zêde ji hev diperçife, ji xwe şîrînayekî nuwazen e û lazmatiyên navê jî dewlemend bû, Hûn çiqas nexwezin jî awqas şerbetê dikişîne nava xwe, min jî hinekî xemiland bi darçînê, bi sosa çiqlatayê, bi gûzan, bi gûzê hindê û min derxist hember ez ê çayekî dem bikim, ji mamosteyê me re bînim înşallah. Gelek sipas, destê te sağ be. Em jî xwe wek sultana bifikirin. Belê. Wek wan em ê werin şine sultan bixwin.

Serî sibê şiyar nabin, bi şevê re nazêne, nikarin dersê bişuxlin û em projeyaneka ê ji we liya de pirsêk têne ji me re ew in, dibêjin ranazêne. Ji bo ku razê gerikî meriv rabe, wexdêk şiyar bibî serê sibê tu bi şevê karî razê. Ew ya weka em dibêjin ya yekî kere yekî dor de. Weka wê ye. Heta ji we tê pêşî win. û du rê jî zarokê xwe serê sibê şiyar kin. Xew, xewn, lazimatiye, îhtîyac e. Belê. Ji bo ke meriv razê gerikê ti hereket bikî û gerikî ti şiyar bibî. Ew ya a pêşê. Ewê xew dûz bibe. Rokî E, roja pêşî de dûz nebe, sê roja de, sê roj dûz nebe, heft roja de, a heşta namîne. Êk serê sibê heta heşt û nîva şiyar bibe, li dora saet yazda wana de jî radizê. Ew ya pir girîng e. Gelekî serê sibê şiyar bikin. Ji bo ku ders bişuxile. Ev pir pir muhîm e. Ji bo ku ders bişuxile, di hundirê rojê de, di hundirê rojê de, Heta ji wan tê ku serê sibê şiyar kirin, serê sibê şiyar kirin, di wê demê de wan bidon şixulandin. Ji êvarê re dihêlin, badê ku ji êvarê re dihêlin, vê neqlê îcar zarok dixwaze bi wan re xeber bide, bilîze, dayê xwe rê, tişt miştê we rê wehdê ku dike nikare bişixule. Dondurê rojê de vinê wan bidon şixulandin, em bêjin berî pandemî me tiştê tam Persa wê me digote. Me digot bira êvarê bişoxlin. Piştî ji mektebê hatin bira bişoxlin. Dema ke dibistanê de diçe dersê dike ke bi mamosteyê xwe re derbas dikire di wê demê de qene hem dûrî dibistanê nekeve bi mejî hem jî wê dema wî winda girin şoxla wî têxin serê sibê. Wexdê ku şoxla wî dikeve êvarê vê neqlê xewa wî xira dibe. Piştî kijarê şuxla xwe serê sibê kir, êvarê bi rehetî hûn karin di nava xwe de jî bilîzin. Em bêjin mesela ez bi zarokê xwe re em çê lîstkeyê ku li ser mejiyê hene em gişî dilîzin. Heta bi okê em dilîzin, domîno dilîzin, mangala dilîzin, dame dilîzin, satranc dilîzin. Evana giş. Mamoste ne li ser teknolojiyê ne wisa? Na. Yanî bi rastî. Ne ser teknolojiyê. Na ne ser teknolojiyê. Ha em viya zanibin. E ok bi lîze yüz bir se du yek bi lîze wê bi lîze ama ser teknolojiyê biraz sebî bi tenê ne lîze. Wa he em nabêjin di vê demê de em mecbûr mane û didin wan. Gerkî meriv bide wan jî teknolojî bi temamî hele hele ji dûr de ders têne kirin naneka. Bi temamî me ji wan re cî çêk kiriye. Em girkî çêk in ji Donduraya Ebayê de aneka hinek tişt têne fikirandin, şey şixulandin. Girkî li wir ê bin jî. Ema lîstikê ê Dondurayê Malê de ê êvarê bira OK be, zirara wî tune. Hinek dibêjin qumar didin lîstin. Ne qumar e. Wehdekî tu Perê tê xyortê, tişta tê xyortê bûya wî dibe xwe man. Ama wadê ku okê tê lîstin, matematîk tê elmandin. Wan wî matematîkê, wan hesaba wadek di wê dira de dike, tu hundirê dibistanê de mamostê wî tiştêk qal dike hew qisa ji re neetkiliye. Belê, bi lîstik tişt daha zêdetir dikevin serê zarok. Pir. Bi vî awayî mamoste. Ev, Tiştekî ku hûn em nêzî qala, dê bikin? em qala yanî ew şoxlandin û bira bi hev re nekevin micadelê. Yanî wê wîya jî zêde hele em bêjin ê dema lîsê de. Ê dema lîsê de ê sebiyê biçûk dikarî wan bi wan re bilîzî û wan qenae bikî. Ema ê lîsê de bi dê û bava re vê neqlê dikevin şer dikin. Ew jî li qarşiya wî der tê. Badê ku şer dest pê kir, ev ê neqlê rûj hev digirin. Pirsgirêk der tên. E, rûj hev digirin, wan pirsgirêka jî dehî mezin dibin. Dê diçe heta lêxistinê. Warê nabe. Di wê dema koronayê de tişkê gerkî meriv pir lê haya meriva jê hebe. Tê mirina neka kîja mirin çêdibe gişê hela ji koronayê ye ne ji koronayê ye diye em dipersin. Ema dinya ke mirinê din hene kuştin û xwekuştin di vê demê de hinkî zêde bûne. Ji bo wî hawî heta ji meriva tê meriv bi şerna bi xeberdanê bi têkilatiyê meriv dihê xweştir pirsgirêka çek. Hinekî em ê çawa bikin mamoste hinekî Bi xweşkayî, bi zimanê xweş. Bi rastî dê û bav jî di vê demê de pir zêde derûniya wan, psîkolojiya wan ew jî tevlî hev bîye, zêdetir aciz dibin ji ber ku bêhna wan jî teng dibe di hindir de. Ew jî li ser zaroka zêdetir sa zordestiyê dikin. Lazim e ku ew jî hinekî bêhna xwe fire bikin. Yanî her tişt xwe destê dê û bav de ye. Zarok pirî tişta fehm nakin. Lazim e ku dê û bav hinekî Maneyê van tişta binivse mamoste. Yanî bikeve pêşiya tişta. Bi xwe şikayî. Bi xwe şikayî. Yanî lazim ku em peyamekî ji wan re bişînin mamoste. Ji wan re em dikarin vê bêjin, di hundirê malê de her qisa di nava her qisa sal de û bi zaroka re her qisa wext we derbas nekiribû. Ji we re jî tişkî nîye. Fersend e. Ji we re jî tişkî nîye û wî jî We bi dilê xwe vî tiştî wenexwest û we tercîh nekiriye. Nê ê yekî ji me ye jî. Îro li derive ji me re rîskî mezin heye. Em mecbûr in vê demê bi vî hawî bi başî bi xweşî derbas bikin. Ji bo wî hawî bi çavê xwe Heta ku ji meriva tê, meriv li yê qarşiya xwe nenêre, bi çavê wî meriv lê binêre. Wadê ku meriv bi çavê yê qarşiya xwe li jiyanê binêre, tişkî din xwanê ye. Wê çaxê şer jî derna, wê çaxê tişkî jî derna. Yanî em bêjin empatî, empatî. Em xwe bikin dewsa mirovê li hember. Wê demê di jiyana mirovan de ew ê Pirî tişt sererast bibin. Ê bikevin cihê xwe. Mamoste min gelek spas dikim. Spas xweş. Pêşerojê de em ê li ser mijarekî din bisekinin. Ew jî pir pir giring e. Bira temaşevanê me li bendî mebin. Roja pêşemê bû. Roja pêşemê inşallah. Roja pêşemê. Em ê behsa mijarekî din bikin. Ew jî gelkî giring e. Em ê li ser azmûna bisekinin. Azmûna LGS TYT-AYT Belê. Zaroka mayê deh roj, deh roj, pazdeh roj em ê qelewan bikin. Em ê behsa wî bikin. Li bendê me bin. Mamoste gelek spas dikim. Maliya wan be. Temaşevanên ezîz em hatin dawiya dema xwe, dawiya wextê xwe. Heya sibê bimînin di xêr û xweşiyê de. Bi xatirê we dem baş.